Roland Thomas, sy'n wreiddiol o Ddolgella, ond yn byw yn San Niclas byn hyn, jyst tu allan i Gaerdydd. Chwynodd Meirw Byw i ddechrau fel drama deledu. Gan ei syniad o'r cymeriadau yn eisiau, a nes i fynd ati a sgwennu syniad a gathau wrthod. Wedyn, nes i ddatblygu o fel drama radio, a mae'r ffurf cychwynnol yn, yn nofel yn union un peth ar drama radio. Mae gen i drama rili dda, a gath hwnna i wrthod hefyd. Felly, dwi'n meddwl, dros cyfnod clo, um, nes i benderfynu bod y stori'n rhy dda i jyst i adael ar hard drive yn y cyfrifiadur. Felly, nes i fynd ati i sgwennu, a Mae gen i ddim profiad o gwbl o sgwennu nofel, ond o'n i'n gwybod be ni'n licio, be ni'n hoffi darllen. Felly o'n i'n meddwl, na i jyst fwrw ati a mynd ati fel, fel oedd Queen yn neud Bohemian Rhapsody a jyst taflu bob dim at y nofel, o'n i'n meddwl, so beth yn gallu cael ei ffilmio, beth yn cael ei gael ei wneud, ond jyst trio uh, ymdrechu i wneud bob peth mor, mor wallgo a gymaint o antur ag oedd yn bosib. A dyma hi, Meirw Byw yn addas iawn ar gyfer bobl ifanc o bob oed. hanes teulu bach sy'n symud i Lwyn Anwn. Yna, maen nhw'n mynd lawr i'r seler ac yn syrthio trwy twll yn y seler ac yn glanio yn Anwn. Mae tri o'r teulu yn cael eu poeri allan ac yn glanio yn Marks and Spencer's Caerfyrddin, ond mae un aelod yn sownd dal yn Anwn. Mae'n rhaid i'r tri sydd mewn weddill pel y llyllod ag ysbrydion o gwmpas y wlad er mwyn treulio ffeindio lle mae hi a sut mae chael hi'n ôl. Bathump! Roedd hi'n fore Sul yn Dyffryn Banw a'r emyn ola yn cael ei ganu yn y capel fach. Pff-ba-thump! Ar wahân i nodau rho i'm yr hedd, yr unig sŵn arall oedd yn oedd ysgwydd yn ceisio agor drws tir gweinidog efo dipyn o ymdrech a llond lle o ddicter. Allan! gwaeddodd trysorydd y capel. Bradwr, dangos yr wyneb ar ba... Bloeddodd y cyn organydd. A thump! Agorwch y drws neu mi dorrai o! ychwanegodd un o'r blaenoriaid gan dorchi ei lewys. Mae tecwyn ar ei ffordd, rhybuddiodd rhywun, gan oeri gwaed pawb o'i amgylch. Y tu mewn i'r tŷ, cuddiau tri chwarter o'r teulu bach yr ochr arall i'r drws. Oedd y chwarter arall, y gweinidog, oedd wedi gwneud yr fintau mor flin, yn y llofft yn tynnu ei goler wen ac yn taflu dillad mewn i sach gefn. Ydan ni mewn trafferth? bloeddodd Heulwen ar ei gŵr i fyny'r grisiau. Chydig bach, gwaeddodd Rhodri drwy'r siwmper oedd hanner dros i ben, a nodlodd Heulwen yn ddwfn gan ddechrau ystyried ei hopsiynau. Ga i wneud y tric drws, mam? gofynnodd Idris, oedd yn llawn egni direidus bachgen deuddeg mlwydd oed. gan llygadu bwlyn metel y drws. Eisteddai Gwen, ei chwaer, yn dawel gan chwarae â godrau ei gwallt tywyll. Ddim cweit eto, eglurodd ei dad. Roedd Rhodri wedi sleifio lawr y grisiau a chanu'n chwim heibio'r ffenest fach. Deng munud oedd ers iddo ddweud ei fod yn ymddiswyddo. Roedden ni bron â setlo tro hwn, dechrau ffitio mewn, cwynodd Gwen, gan frethu ar ei thad. Roeddet ti bron â cael cariad, dwi'n meddwl. Er gwaetha'r sefyllfa, allai Idris ddim peidio manteisio ar y cyfle i brofocio ei chwaer un ar bymtheg mlwydd oed. OK, OK. Beth yn ni'n wybod, Heulwen? Achubodd Rhodri ar y cyfle i newid y pwnc. Mae tua hanner dwsin o aelodau'r capel tu allan. Unwaith eto, ychwanegodd Gwen, yn trio torri trwy'r drws. Unwaith eto, ymunodd Idris. Mae'r bagiau yn y bŵt. Unwaith eto, ychwanegodd Gwen gyda think o ffug surprise. Bathump. Allwn ni fynd tu allan a, i geisio esbonio sut a pham gyrhaeddon ni fel hyn? cynigiodd Rhodri. Bathump. Unwaith eto. Bathump. Be am i ti ymddeheuro? gofynnodd Heulwen. Wel, dwi ddim yn credu taw ymddi Peidiodd y terfus ger y drws am ennyd wrth i sŵn tractor ddod yn nes. Idris, Y drws, gofynnodd Rhodri, yn gwybod y byddai gan ei fab ryw declyn i achub y dydd. Dwi wedi paratoi rhywbeth bach. Lle ges ti'r holl batris ceir yma? Cododd Idris ei sgwyddau yn ddi hir. Gwenni, clip gwallt, please. Daeth llais gwychglyd o'r tu allan. Mae Tecwyn 'ma. Taniodd Tecwyn ei lif gron gan ategu ambell i ref i ddangos nad bygythiad yn unig oedd hwn. Hwn ydy'ch cyfle ola chi, barchedig, galwodd y trysorydd wrth i Idris agor y blwch llythyrau ac edrych drwyddo. O, uh, helo, Idris bach, ydy dy dad yna? Na, mi ddedodd mam ei fod o yn y capel yn dwyn y pres casgliad a'r llestri gorau o'r festri, ond mae croeso chi ddod fewn i aros amdano fo. Dyna fydda orau. Ar ôl gwneud yn siŵr fod yr hen flaenor yn gafael yn dyn ym mwlyn pres y drws, camodd Idris yn ôl a chysylltu clip crocodail i fatri car. Oedd wedi gysylltu yn ei dro a chwe batri car arall, a'r chwe batri hynny wedi cysylltu â clip gwallt Gwen oedd yn sownd ym monyn y drws. Hedfanodd y trysorydd drwy'r awyr a glanio ar ei gefn yn yr ardd. Rhoddodd hyn ddigon o amser i'r teulu bach ddianc drwy drws cefn a thaflu'r suitcase ola i Betty, y campervan hynafol o ddwyrain Ewrop.